Mā wai te karakia? Mā wai te karakia? Ka noho au. ka uri whakatemaui, ka uri whakatematau, ka kite ai. Ko au noa te mea e mōhio ana me pēhea te karawhiu, te karakia. Oh, I guess it's me, sir.
Kōrero mai mō ngā wā kua noho koe hei Token Māori. Te wā i pātai mai tētahi wāhi mahi kia whakamāori au i ngā taitara o tēnā o tēnā o ngā kaimahi. Haere atu te wā i taka mai ērā haepapa hiki ake I te reo, i ngā tikanga, i tēnei wāhi mahi, ka kore au e whakaingoa. Kia te reo Māori. Hai ngā hoia i whawhai ki te pakanga o te ao. Ka huri au hei hītori ana, hei mātanga mātaiwhetū. Kua tino tipu taku kete.
Where do I begin? Ko te wā tuku karakia mo te kai, ko te paku, can you translate this real quick? Ko tētahi o ngā wā nui is I'm not included in any of the development, planning, creation and then day before, sunny, he tino E ngākau nui ana mātou ki te reo Māori me te wairua pai o ēnei mahi. Nā reira, ka tū koe hei kaikōrero, whakatuwhera, ā, hei whakatau i ngā wairua āmaimai o te manuhiri āpōpō. And you know, I take that invitation, that tono as a, oh, Rawe, yes! Mā te reo Māori e whakatuwhara i ngā hui, e ārahi i ngā kōrero o te rā.
He wā ōna kua tino tū ō Pihi i tētehi tono pērā. He kaihatahu rārangi.
Pihi, pihi, pihi, pihi.
Always wanting karakia, always wanting waiata, always wanting all of the tangas in their strategy to make them look like

Kua kite au i te pāwheratanga o ā tātou tikanga i roto i ērā horopaki. Me te aha, he kaha ngā tari kāwanatanga, ngā tari Pākehā rānei, ki te tōtō mai i te kauae o ā tātou tikanga, he whakarākei i ngā mata o te Pākehā anō he tangata pai e pai ana rātou ki tō tāua ao. Mea rawa ake ko ngā kaupapa here, ko ngā mahi ka puta i a rātou, mutunga kē mai o te takahi i te mana.
Kua kite rānei koe i tētahi rautaki kia whakahaumaru koe i a koe anō, i a koe e kawe ana i aua momo haepapa? Āe. Ki au nei ko te karakia tētahi mea tino nui. Ka wāranga ahau ki waku mātua, taku hoa, ā, me waku hoa pūmau tērā pea e. e mārama ana i te, i te taumaha, i te hōhā, i te pai hoki ā, o taua ao ngā haepapa. I ētahi wā, i a au e rangatahi ake ana, i toro mai kia tū mai au ki te karakia ki te whakatuwhera i ētahi hui, te wā tuatahi, āe, pai, wā tuarua, I hanga pai, engari i tua atu i tērā, ko tātou katoa tērā e te whānau, me ako i tēnei karakia. Whai muri ake i tērā, ā, ka tuku atu te tono ki tētahi atu. Kōrero mai mō ngā hua ka puta i ērā kawenga i ō wāhi mahi. Kua kite ahau i te raiti e kā ana. Koirā pea te wā noa iho kua kite rātou. I te whakatiranatanga o ngā tikanga, ā, kua rongo hoki i te reo Māori, he hua nui tērā. He momo learning opportunity tēnei mō te hunga kuare, mō te hunga kāreti tino mōhio, reo nei, me ako rātou. Ka kaha kē atu
tō whai wāhi atu ki te aroaro o te hunga e whakatau ana i ngā whakaritenga. Strategically you can use it for that purpose. You almost seem like you're playing the game, engari mā te aha i tērā, because most times we don't even get a look into those opportunities. Hey, so I'm just going to take what I can get. And then once we get in there, oh, then we can figure out how we change it. E mihi nui ana ki a koutou katoa. E kawe ana, e whawhai ana. Mō tō tātou nei reo, me te mea nei, e mihi nui ana ki a koutou e pīkau nei i ngā Hōhātanga o ōu wāhi mahi.